Jokanam, akwau, somo misomogo mondo okonyi. Skul midhiye mondo okonyi. English unaongea mondo okonyi. Mdomo uko nayo mondo okonyi. Akili uko nayo mondo okonyi. Macho uko nayo mondo okonyi. Somo musomogo mondo okonywa. Kik obed ni wasomo ni mano e pepni. Bed ni wasomo ni mano e loso English kende. Somo musomo konyu. Ng'anyo ni ok en marwa. Ng'anyo ni waweru go jakanyo nam. Ng'anyo ni waweru go. Kiwinja to winja maber. Ng'anyo ni waweru go. Ng'anyo ni wawerugo. Ng'anyo ni wawerugo. Ng'anyo ni wawerugo. Ng'anyo ni an awacho ni ok en marwa. Ng'anyo ni konyowa gang'o? Ka finance bill okadho, ji duto bo inyore. Mano vote ne Ruto, mok no vote ne Ruto, bo inyore. man gi nyathi monge nyathi bohinyore monyuol mokonyuol bohinyore mokendo mokokendo bohinyore nigitamore winjowa ng'anyo ni wawerego ng'anyo ni kama terowa ang'o miwacho kamano mano ng'anyo kodwa ni mondo ruto mondo odhiyo nigitamore sani gibiro ng'anyo ni giwacho ni ruto mondo odhiyo ang'o miwadonje Ng'anyo ma giwacho niya, finance bini to reject. Wan MP wa, MP ma joluo, MP ma yaluo Nyanza, ovot no. MP ji, MP ma ya Mount Kenya, MP ma, ma Rift Valley or vote yes. Ka finance bill hinyogi ahinya to gin serious. Wan be wan joluo. Nitie ka hinyowa ahinya to wan serious. Nitie MP wa moko ka mo vote yes. Wadil kod MP wagi. Omundo ka omundo, ng'ato ka ng'ato. Gin be gidhi gi deal gi MP gi gi movot yes gi omundo ka omundo, ng'ato ka ng'ato. Ng'ato ka ng'ato odil gi MP ne. Ka MP ni ovot yes, relax. Amefanya kazi yake. Ka MP ni ovot no, relax. Amefanya kazi yake. Na wale MP movot yes Ka in jaluo, kuna MP ni moboti yes. Dhi kode, iwang' ode, iwang' gache, iwang' ohalane. Dil kode. Jaluo aluo mong'eyo MP moro moboti yes. Mano ema MP monego wadil go. Onge tiende go ng'anyo. MP no odhi asara 5 years kaka wan be odhi nyore 5 years mondo wagole next election. jo Rift Valley, jo Mount Kenya, MP gi ovot yes, gidhi gidil gi MP gi omundu komundu, ng'ato ka ng'ato, giwang' gachgi, giwang' odgi, giwang' ohalagi mond MP go be osafa for five years ka girito ni mondo gidhi election after five years mondo ogolgi. go ng'anyo mar dhi wang'o dukegi mar dhi ketho ohala ok bokonywa. Dhi ng'anyo ma nyithiwa tho ma ji go lisasi ma ji bet kiwete ok bokonywa. Wan ng'anyoni kaka joluo onego owerego. Ng'anyoni kaka joganda onego owerego. MP wa no vote no to mano e gima nidwaro ni mondo gitim e parliament. Gin ma MP gi o vote yes gidhi giti gi MP gi accordingly. Jaluo, weuru bete gi kimbele mbele kila ng'anyo. Weuru bet kimbele mbele kila ng'anyo. Weuru bet unu mung'eyo, unu mung'eyo sa konyo ji, unu mung'eyo fanyo ji. Ang'o mi ulo konyu? Jaluo, ang'o mi jogo kelo ohala gi e Luo Nyanza? To unu jipendekeza kwao. Weuru fuwo. Somo musomogo okonyu. somo mwasomo go wan go joluo ok konywa somo mwasomo go wan joluo in man mar show off somo mwasomo go man joluo gin mana karatese mane kabat somo mwasomo go man joluo en mana ongo talk in english only that to kwa practical kwa ground tuko zero